Хәерле кич. Үзара якын кешеләр бер-берсенә еш кына йөрәгемне кисеп бирергә әзермен дип әйтәләр. Берәр әгъзаңны чын-чынлап кисеп бирергә туры килсә, нишләрсең? Тормышта бит андый хәлләр дә еш була. Бүген шул хакта сөйләшергә ниятлибез. Исәнмесез.
Ә нишләрсең? Илфат, катлаулы сорау бирәсез. Әгәр андый ярдәм сезгә кирәк булса, Әлбәттә, сау, таза кешегә һәм шулай ук туганнары исән-сау кешегә мондый сорауны бирсәң, берәү ул уйланып торыр, җавабын да кинәт кенә бирмәс. Әмма мондый кайгы белән күзгә-күз очрашкач, җавап һичшиксез бер була, таза органым белән, әлбәттә, бүлешәчәкмен. Ләкин безнең республика хастаханәләрендә, мәсәлән, бөерләре авыртып, ике ел буена да мондый сүзләрне ишетергә өметләнеп, татучылар бар. Аңлашылганча, бүгенге сүзебез безнең донорлык турында. Әйбәт гайбәт программасы һәр җомгадагыча турыдан туры эфирда эшли. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, студиядәге, студиядәге бәхәскә сез дә кушыла аласыз. Турыдан туры элемтә телефоны 570 50 75. Алга таба сез аны телевизор экраннарында күрә алырсыз. Һәм алга китеп тагын бер генә мәгълүмат, без бүгенге бүген җомга көне 18 сәгатьтә соңгы тапкыр эфирга чыгабыз һәм безнең киләсе тапшыруыбыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз, җомга көннәрендә 20 сәгать 30 минутта башланачак. Бу инде безнең тамашачыларыбызның аудиториясен киңәйтер дип уйлыйбыз, чөнки бик иртә була тапшыру дип зарланучылар күп иде. Һәм аннан соң безнең Яңа гасыр каналында тапшырулар челтәре дә үзгәрә, шул яңалык белән дә бәйле. Шулай итеп, бүгенге тапшыруга әйләнеп кайтсак, без бүген донорлык турында сөйләшәбез. Менә безнең студиядә донорлык дигәч, без безнең күз алдыбызда иң беренче кан бирү килеп баса, әйме? Э, бу студиядә кан бирүгә биргән кешеләр күптер. Менә кемнәр иң күп кан биргән кеше? Э, Хатыйп абый, сез э, миңа калса ветеран да бугай бу нисбәттән, әйме? Ничә тапкыр кан бирдегез?
Кырыгын хәтерлим, аннан соң инде исәпләп бармадым. 66 елында мәктәпкә укытырга керә башлаганнан бирле елына икешәр мәртәбә һәм биргән сайын дүртәр йөзәр грамм бирдем. Нәрсәгә кирәк булды ул сезгә? Безне совет чорында укыттылар. гуманизм дип менә яшьтән без инде кешегә мәрхәмәтле изгелекле эш эшләп үстерделәр безне совет хөкүмәте һәм шуны аңлап без инде ул бит әле түгел чит кешегә генә дигән шикелле якын кешегә генә мәсәлән энекәшләргә сеңелләргә якын туганнарга һәм бөтенләй белмәгән таныш булмаган кешеләргә дә аларны бит үлем кочагыннан алып калу өчен кирәк булды ул кан бирү. Хатыйп абый, менә э, мин үзем дә шәхсән бик күп тапкырлар кан биргән кеше. Бу минем дә ярдәмем тигәндер, э, тигәндер дип өметләнәм медицинада. Менә ул чагында совет чорында менә сез гуманизм дип әйттегез һәм ул чорда ничектер кан белән мәсьәлә проблема да торганы юк иде бугай. Э, бүгенге көндә донорлык проблемасы бар һәм менә сезнең Э, менә моңа сез нәрсә әйтәсез менә бәлки безгә тәрбия җитмәгәндер бәлки гуманизм дигән нәрсәне без читкә борганбыздыр
Э, менә э, дөресен әйткәндә горбачев властька килүгә ул инде кан бирүләр дә бераз кимеп китте аннан соң хәргә таба инде э, үзе шалды ул ул бер ара тынып торды анда инде менә яшьтән гел кан биреп торган кешегә әзерәк Ул инде ничектер зур тәрәбез авырракта кичерелде. Хатыйр, сез килешәсезме?
Менә башкаларга да сүзгә кушылырга мөмкин. Менә э, бүгенге тормыш ничектер э, без капиталистик мөнәсәбәтләргә керәбез. Э, советлар шәрәүндә коллективизм дигән нәрсәдән читләшәбез һәм һәр кеше эгоист, индивидуум. Һәм ул менә совет чорында сез белмәдегез дә бит инде кемгә китә ул кан кемгә ярдәм итәсез ә шул вакытта кан бирдегез ә менә бүгенге көндә менә донорлык башка әгъзаларны кисеп Э, кемгәдер күчереп утырту э, бар. Ләкин туганнар арасында гына мөнәсәбәтләр менә бу э, көйләнгән. Ә менә сезнең ханыгызны бит никемә салганыгызны да белмисез. Бәлки ул вакытта да совет заманында бит аның кызыктыру чарасы бар. Без студент булып йөргән вакытта ашар өчен бер сум эшләгән эшләгән вакытта откол алыр өчен ул нидер гуманизм идеялары, тегенде идеялар белән түгел иде. Иң беренче материаль идеялар белән барады шунда кан бирергә. Ансын да онытмаска кирәк. Хәзрәт, сезнең белән килешмәскә рөхсәт итегез әле бу мәсьәләдә. Гуманизм идеяләре белән түгел дип, ашау нинди турында гына, эчү турында ниндидер материаль ярдәм алу өчен генә эшләнгән дигән сүз белән мин берничек тә килешә алмыйм. Ул чорда бик озак яшәгән кеше буларак, минем бик күргәнем бар, нинди зур чиратлар белән бер белмәгән кешегә ашавын да, ул өч тәңкәсен дә алмыйча, канны биреп китеп барган кешеләр. Өч тәңкә түгел бит болай, бер сумлык тиенме? Бер сумлык тиенме, өч тәңкә монда. 200 грамм аракы дип тә әйтүчеләр бар инде аны. Андыйлары да бар, андыйлары да бар. Ләкин э, күпчелек кеше, күпчелек кеше, менә Хатыйп абый әйтмешли, ярдәм итү максатыннан чыгып эшлидер юл эшне. Хәзер дә андыйлар юктыр дип әйтә алмыйм, хәзер дә булырга тиеш. Чөнки кеше һәрвакыт кеше булып калырга тиеш. Нинди генә иҗтимагый э, җәмгыятьтә без яшәмәсәк тә, барыбер иң беренче чиратта, минемчә, кешелекле гомында за рулюнь. Бәлагә тарыган кешегә ярдәм итү ансы ул вакытта да хәзер дә бар инде ансы кимемәде. Дөресен әйтик, менә донорлык мәсьәләсен күтәргәнбез икән, бу тармакта иң э, җиңел эш ул кан бирү дип уйлыйм мин. Э, шулай бит әйме? Медиклар миңа э, яу пешсәм сәтерләр. Ләкин шуңа да карамастан, әле кан бирүне дә артык батырлыкка Әйе. Ул тагын яңадан ясала әйме? Э, шушы кан бирүне дә артык батырлыкка, геройлыкка санаучылар бар. Һәм аны теге Янәшәбездә менә кем э, шул ук вакытта үз органнары белән бүлешкән, аны кистереп икенче кешегә биргән донорлар яши. Шул рәвешле алар кемнеңдер менә гомерен саклап калалар, кемнеңдер гомерен озайталар. Менә безнең хәбәрчебез э, республика клиник хастаханәсендә булды һәм шушындый шушы хакта язма төшереп кайтты. Башта шул язманы карыйк, аннан соң сөйләшүне дәвам итәрбез студиядә. Евгенийга әле күптән түгел операция ясалган. Табибларга ул бөере авырту сәбәпле мөрәҗәгать иткән. Алар исә Женяга бөер күчереп утырту кирәклеге турында хәбәр итә. Орган мне отдала сестра. Вот она. Мне две сестры, ну, все три сестры есть у меня. Все трое готовы были отдать.

Женила апасының бирен күчереп утырту буенча операция уңышлы үткән. Хәзер егет үзен яхшы хис итә. Тиздән туган ягыма, Әлмәткә кайтачакмын, дип сөенә. Бөерләре эшләмәү сәбәпле, табибларга мөрәҗәгатьчеләр күп. Бу төр әгъзаларны күчереп утырту буенча республика клиник хастаханәсе табиблары шактый тәҗрибә туплаган. На сегодняшний день у нас Более 70 больных Хәзерге вакытта бөерләре күчереп утыртылган 70 тан артык авыру дәвалана. Ә узган ел республика клиник хастаханәсендә мондый төрдәге 15 операция ясалган иде, ди хастаханә табибы Миләүшә Хәсәнова. Органнарны күчереп утырту өлкәсендә туганнарга донор булу киң таралган. Светлана Великина да үз бөерен диабет белән авыручы кызына бирергә тели. Әлегә алар тикшерү үтә. Я, конечно, очень боюсь, но я готова ради дочки на это. Последний шанс, так сказать, у нее остался. Таза биергә мохтаҗ авыруларга үлгән кешеләрнең органын күчереп утырту очраклары да бар. Республика клиник хастаханәсе тарихында мондый 75 операция ясалган. Ә 2001 елдан үлгән кешеләрнең әгъзаларын күчерү очрагы туктатылган. Юридик яктан котлаулы булганга күрә, безнең табиблар бу алымга бик сирәк очракта гына бара. Все эти фильмы, которые проводят, к сожалению, э, часто показывают там что людей... Кешеләрнең әгъзаларын күчерү турындагы барлык күрсәтелгән фильмнар уйдырма фантастика. Моны техник яктан берничек тә эшләп булмый.
Казан хастаханәләренә йөзләгән кеше бир авыруннан дәвалана. Яңа бир аларның күпчелегенең гомерен озайта алыр иде. Тик бездә үз биренең икенче яртысы белән бүлешергә теләүчеләр күп түгел.
Ренат Харисович, Женя, бу сезнең пациент инде, әйме? Э, сез ясадыгыз, күчереп утырттыгыз, алар э, аңа э, бөер, аның әнисеннән, әйме? Юк, апасыннан.
Апасыннан.
Әйтегез әле, менә шушындый операцияләр менә сезнең кулдан күпме үтте инде? Мондый операцияләрнең барлыгы 120 дән артыкны ясадым. Бу 15 ел дәверендә. Аларның 44 е туганнарыннан күчереп утырылды бу ел, калганнары шул һәлакәт булган кешеләрдән күчереп утырылды. Барлыгы 120 операция, унбиш ел дәверендә. Ринат Хаҗи, без журналистлар бу әзме-күпме дип сорарга яратабыз. Унбиш ел эчендә 120 генә операция була түгелме соң? Әйе, 120 генә операция була. Ә ничә кеше чират тора?
Хәзер без статистиканы карап үтик. Әгәр дә Америкада ел саен Ун мең кешегә бөер көчлекле тоталар икән. Безнең Россиядә елны 300 кешегә генә бөер көчлек тоталар. 300 кешегә, аннан да кимерәк, бөтен Россия буенча. Аның да 200-е Мәскәүдә, калган бөтен Россия кала 100 генә кеше. Шуңа күрә мин әйтер идем, безнең Татарстан өчен, бу э, безнең регионда, бу э, без алны рәтләрдән барабыз, алдан барабыз. Э, бездә 15 Елына унбиш бөер күчереп торту, ул пока безнең ил өчен, безнең регион өчен.
Медицина, хәзерге заман медицинасында, халыкара медицина э, дәрәҗәсенә караганда, медицинада ни, кайсы органны күчереп утырту күбрәк эшләнә? Э, иң э, төп күчереп утыртаган әгъза бүген көндә бөер. Бүтәннәре әле кайберләре әйтәбез инде эксперименталь этапта, Кайберләре бик сложный, ә бөтен җир буенча, җир шары буенча иң күп ясала торган операция бөер күчереп төртү. Ике нәрсә монда, бердән бөер икәү, аны э, исән кешене дә алырга була, күчереп алырга була. Икенчесе, бөер күчереп утырту кешегә 30 э, елларга кадәр гомерен озайтырга мөмкин. Бөер күчереп утырту. Хәзер э, бар шундый кешеләр, аларга бөер күчереп утырту. Безнең иң озак безнең Беренче бөер күчереп утырткан кеше унбер ел яшәде. Унбер ел күчереп утырткан бөер белән яшәде. Рөстәм Кырыч, ә бөер биргән кешенең гомере кыскармыймы бу очракта? Юк, э, кешегә әйтәбез бит, ике бөер бар. Аның инде, яни, без операция ясаганчы ул кешеләрне тикшерәбез. Калган бөере ул кешене э, яшәрлек булып калсын өчен Ул менә теге җегет тә әйтте, без ун көнләп һәрбер бөер биргән кешене тикшерәбез. Әгәр дә андый-мондый бер бөере начаррак икән, ул кешедән бирә алмыйбыз. Шуңа күрә безгә менә 44 кеше дидек бит инде ясадык. Безгә бер 80 ләп кенә кеше килгәндер бөерен бирә, туганнар. Аларның яртысы Без кире җибәрәбез, чөнки әгәр дә аңардан бөер алсак, ул үзе авыру булып калырга мөмкин. Без әгәр дә кеше авыру булып калган чагында шул вакыттан алабыз бөерләрен. Шулай да менә органнар күчереп утыртканда туганлык җепләре ул яхшырактыр, әйме? Чөнки ярашып итү ягыннан. Әйе, һәрбер бит инде органда бар такая тканевая несовместимость. Әгәр дә иң әйбәт бөер күчереп утырту, без әйтәбез бит инде близнецы. Алардан күчереп утырсаң, бит бер проблема да юк. Аларга әгәр дә инде бүтән кешедән күчереп утырсаң, конечно, тканевое отторжение и шундый нәрсәләр. Шуңа күрә туганнардан күчерү иң әйбәт, иң уңышлы. Чыннан да ялгышмасам, 1954 елда беренче уңышлы операция игезәкләр арасында ясалган булган. Әйе, Илфат әйе, безгә дөрес. шалтыраталар. Тыңлыйбыз Рәхим инде итегез. чәчебезне.

Ул кешенең нинди эштә эшләвенә карый. Әгәр дә укытучы булып эшли икән, физик эш эшләми икән, ул кеше үзенең эшендә калырга мөмкин. Әгәр дә инде ул кеше эшли икән авыр хезмәттә, без аны инвалидка күчерергә тиешбез. Аңлашылды.
Менә донорлыкны без инде яхшы әйбер дибез, әйеме? Начар дип әйтүчеләр студиядә дә юктыр, тамашачылар арасында булса да әздер. Ләкин бу әле безгә килеп төртелгәнче. Әгәр дә инде миңа килеп төртелсә, мин нәрсә хәл итәрмен? Мин нәрсә уйлармын? Әгәр дә инде менә 2001 э, елдан бирле операция э, үлекләрдән органнар алынмый дип әйтелде, чөнки аның без соңрак тукталырбыз сәбәпләренә. Ә менә синең туганың белән туганыңның органын сорасалар, син ризалашырсыңмы? Менә шушы сорауларга менә студиядә катнашучыларның уйлаганы юк микән?
Әйе, әлбәттә инде, әгәр дә туганга кирәк булса, анда ярдәм итәргә була инде. Шәхсән мин үзем, әгәр дә берәр туганыма кирәк булса, бирер идем дип уйлыйм. Ә башка кешеләргә әле бирергә әзер түгелдер дип, шулай дип уйлыйм.
Кемдә фикер тагын бар? Менә,
Кешегә без әгъз кан бирү, ансы кан бирүдән кешенең сәламәтлеге үзгәрми. Ә бакча әгъзаларны бирүдән, минем уйлавымча, кеше барыбер сәламәтлеге 100%тан да түбәнрәк төшеп калачак. Ә бу кешенең без әлбәттә аны өлкән яшьтәге карт кешеләрдән мондый әгъзалар ярамаска да мөмкин. Шуңа күрә күбрәк таза, сау, яшьрәк кешеләрдән алына дип уйлыйм мин. Һәм бу яшь кешеләрнең киләчәктә аларның да үзләренең дә яшь эшләре бар. Аларның Киләчәккә планнары зурдыр, ала э, бу Димәк, сез каршы инде бу әйбергәме? Э, юк, ну туганнарга аңлыйм. Туганнар бер-берсен ихтирам итәләр, аларны мәҗ бирәләр инде алар. Әйе, әйе.
Аларга кызганыч түгел. Әйе, кызганыч түгел. Ә башка кешеләргә шулай. Тагын моның юлы, тагын нинди юллары бар дип уйлыйм. Э, кешеләр менә э, үзләренең менә материал хәлләрен яхшыртырга теләүдән, нәтиҗә шундый билкинлеккә төшкән кешеләр шунлыктан әгъза бирергә мөмкиннәр дип уйлыйм. Бу, минем уйлавымча, тоже бик зур хата, хаталыктыр дип уйлыйм инде. Ул үзенең сәламәтлеген, материаль хәлен яхшырту уңаеннан куллана. Һәм әгәр дә шундый гади кешеләр арасында бу хисләр кеше бер-берсенә әгъзаларын бирә. Ә менә югарырак катламдагы кешеләр үз-үзләренә бирәселәр килмәсә, моның өчен таза сау кешеләрне аулау башламасмы? Рами әфәнде. Менә минемчә монда төрле э, точка зренияләр булды. Ну, монда самодеятельность инде. А бар шундый фән, биоэтика. Биоэтика шундый фән, ул уже безнең э, Казан медицина университетында бар шундый биоэтика кафедрасы, э, отделениесе. Анда менә бу проблемалар фән буенча уже эшлиләр. Нинди ситуацияне ничек ясарга, нинди әйтик менә бу действие Булырга тиеш. Шуңа күрә универсаль ниндидер, әйтик, менә актлар монда юк. Төрле ситуацияләр төрлечә. Һәм менә төрле ситуация төрлечә булган вакытта бит инде анда шикләнергә дә урын кала ул чагында. Әйе, шуңа күрә биоэтиклар монда эшлиләр и уйлыйлар. Чөнки кеше менә бу вакытта, әйтик, менә неадекватный, психик шундый состояние булырга может. Шуңа күрә аның ситуациясен белә, белмәскә может. Шуңа күрә биоэтика ул менә кешегә ача күзләрне, ул сукыр булырга тиеш түгел бу вакытта. Шуңа күрә биоэтик проблем, әйе, биоэтик проблема буенча статьялар, төрле-төрле әйберләр чыгара тиеш. Димәк, ул алдын, артын хисаплап барырга тиеш бу гамәлгә, әйе. Әйе, именно бу фән, биоэтика, аңа бер өч ел гына әле. Чөнки хәзер бу актуаль әйбер. Шуңа күрә анда уже эшлиләр, диссертация язалар, тикшерәләр, нәрсә, нинди ситуация, ничек, нинди тәртип булырга тиеш. Менә Айдар әйтте ул, э, үзенең э, якын кешеңә сәламәт кешедән э, күчереп утырту га тукталды. Ә менә Алла сакласын билгеле, кемнеңдер туганы, анда якын кешесе халакәткә, фаҗигагә юлыкты. Һәм ул сау сәламәт кеше иде, аның гомерен инде саклап калып булмый. Э, менә әгәр дә шул кешенең Туганнары бит инде хәл итә, аның өчен туганнары җаваплы, якын кешеләре җаваплы. Менә шул кешенең органнарын бирергә туры килгән очракта, нинди карар кабул итәр идегез?
Бер дә, әлбәттә, ислам фикере буенча, ягъни бөтен дөнья фикхның фәтвалар оешмасы бар, алар фикх буенча шушы фәтваларны чыгардылар. Шулай ук менә биоэтика дигән төшенчә инде әллә кайчан, Билгеләнгән фәтвалар белән төрле якны карап, төрле якны тикшереп, кешенең э, халәтен, хисләрен билгеләп эшләнергә тиеш. Теге э, болай тик томалдан гына түгел. Икенчесе үлгән хәләкәткә эләккән кешенең әгъзаларын күчергәндә иң хәй- иң тиешлесе аның туганнарын ничек кенә булса да Килештерергә, әгәр дә кирәкле икән, әгәр дә бер икенче кешенең бер гомере өзелергә тора икән, гомерне саклап калырга кирәк, чөнки Аллаһы Тәгалә биргән гомер. Икенчесе, әгәр дә, әле бит шундый кешеләр дә бар, аның туганнары да булмаска мөмкин, ул вакытта нәрсә эшләргә дигәндә, шундый ук фәтва чыгарганнар, монда инде мөселманнарның җитәкчесе хәл итә монысын, казый. Инде шулай ук э, тагын барлык әхлакый якларны карап. Димәк инде дин бу әйбергә каршы түгел. Төрле кайбер ниләргә генә каршы, мәсәлән, э, нәсел нәселгә бәйле булган нәрсәләргә генә. Сюжетта да менә моңа кадәр сөйләгән кешеләр дә э, этик яктан, мораль ягыннан, әхлак ягыннан бу мәсьәләгә карыйлар. Менә сюжетта әйтелде, Юридик яктан катлаулы булганга күрә, бездә туктатылып торылганын күчереп куюларды мин бу фикер белән килешмәс идем, чөнки юридик яктан бу мәсьәләләргә кагылышлы бик күп законнар кабул ителде бүгенге көндә. Бүгенге көндә кеше әгъзаларын, аларның тукымаларын күчереп утырту турындагы закон, донорство турындагы законнар, аннан соң гражданнарның сәламәтлеге турындагы закон, аннан соң күмү эше турындагы законнар, кешеләрне кайсы вакытта үлгән дип табу турындагы инструкцияләр һәм башка төрле сәламәтлек саклау министрлыклары чыгарылган норматив актлар нигезендә бүгенге көндә юридик яктан рычаглар җитәрлек бу мәсьәләне хәл итәргә. Менә хәзер дә әйтеп уздым монда, әгәр дә э, шундый сорау куелды инде, әгәр дә ничек хәл ителер бу мәсьәлә, кеше үлеп бара икән, туганнары ризалашамы, ризалашмыймы? Менә бу э, кешеләрнең әгъзаларын күчереп утыру турындагы законда 8 маддәдә э, менә шул Презумпция согласии дигән нәрсә бар. Ягъни, үлгән кешедән әгъзаларны алган вакытта, әгәр дә калган кешеләрнең, бу кешенең үзенең исән вакытында һәм аның калган туганнарының, якыннарының язмача сәламәтлек саклау учреждениеләренә э, әйтелгән ризасызлыгы булмаса, алырга мөмкин дигән сүз. Зөбәйдә Нургалина, ул туганнар бит бик күп булырга мөмкин. Менә ул э, туганнар э, э, бу туганнар турында вафат булган вакытта кем ул янәшәдә булмый? Якын туганнар турында, абыйсы, апасы, алар җавышуга килергә.
Әгәр дә менә монда шундый нәрсә, әгәр дә сез әйтмәгән, әйтмисез икән, хәтта кешене менә ярыга алып барган вакытта да, әгәр дә әйтелеп куелмый икән, без риза түгел бу кешенең әгъзаларын алырга дип әйтеп. Алынырга мөмкин. Бу вакытта аларның ризалыгы кирәкми. Презумпция согласия дип атала. Шул ук вакытта менә безнең республикада 2001 елдан бирле инде бу э, операцияләр туктатылган. Без э, э, безнең сөйләшүне дәвам итәрбез Ренскар сүз сезнең белән. Рекламага вакыт җитте. Без реклама вакытын уңай уңышлы һәм файдалы итеп файдалану йөзеннән тамашачыларыбызны да авыз ачарга чакырабыз һәм без дә шул арада авыз ачып алырбыз. Без кабат студиядә, менә э, Зәбәдә Нургалиевна әйтте, юридик э, кануннар камил эшләнгән диде. Ләкин шулай э, шулай булуга карамастан, безнең 2001 елдан бирле мондый төр операцияләр туктатылган. Моның сәбәбе нидә? Ренат Харисович, аннан соң шушы донорлык мәсьәләсендә төп проблема юридик аспектмы, психологик барьермы? Бу
мәсьәләдә күбрәк психологик, юридик аспектлар. Э, медицина ягыннан бу эшләр инде күптәннән эшләнгән. Бу операцияләрне без ясыйбыз күптәннән. Менә яңа гына сүз булды туганнардан бюр күч, э, әгъзалар күчү утырту турында. Закон буенча туганнардан туганнарга гына э, күчереп утырталар әгъзаны. Менә сез әйттегез, мин бүтән кешегә бирмим, сездән алмыйлар дип. Туган булмаган кешене алырга ярамый бу җирне бүгенге көндә. Бу исән кешеләрдән. Исән кешеләрдән. Бөтен Европа илләрендә, бөтен Америкада только туганнардан гына. Ул бирүне генә күчермиләрдер бит, башка әгъзалар да күптер бит. Бүтән бүтән бүтән кешеләрдән исән кешедән бүтән әгъзаларын күчереп булмый. Аларның часть кына күчерә. Шуңа күрә бер туган только туган кешеләрдән генә. Туган кем бүгенге көндә чутлана? Туган чутлана әти-әни, туган

Без барыбыз да риза бүген көндә. Закон шулай кул куйган, шулай итә. Бүген без э, зур комиссия төзелә, дүрт кешедән торган врачлардан. Шул врачлар э, ул мәсьәләне, әгәр дә кешенең килеп туганнар әйтмәсә, ул вакытта булмаса, әгәр дә аның кесәсендә язып калган булмаса миннән орын алмагыз дип менә шушы дүрт кешедән торган бригада әгъзаны алырга рөхсәт итәргә мөмкин только операциягә врачлар түгел Менә без андый нине рөхсәтен бирә алмыйбыз. Без трансплантологлар. Ләкин аның бит әле күпмедер э, вакыты э, бар бит. Әйе, аның күп вакыты бар.
Значит, аның 6 э, сәгать вакыт, 12 сәгать вакыт. Ул законнар барсы да эшләнгән. Бөтен җирдә мин булдым Германиядә, мин булдым Америкада, бөтен җирдә ул законнар эшләнгән и пока Россиядә ул законнар бар да дөрес кабул ителгән. Ләкин җирдә шул законнар астында бара. Бүгенге көндә безнең кешеләрнең Менә шушы үземә кешегә биргәнче үзе белән китсен дигән нәрсәкә күбрәк безнең халыкта. Әле ул гади халыкта. Димәк, монда юридик проблема түгел, э, психологик проблема. Психологик проблема безнең халыкларны э, әле пока өлгереп җитмәгән. Менә карагыз, Кино күрсәтәләр Америкада. Бер бала үлеп бара, әниләре ул баладан органны бирү турында сүз әйтәләр. Әтисе әнисе әйтә, менә ул бер әйберен дә бит кызганмый торган и, бирә торган и бүтән кешеләргә үз әйберен. Менә үлгәч, хат бер җире булса да калсын шул балада дип, әти-әнисе рөхсәт итте. Дип, бу пропаганда бара, димәк. Пропаганда бара, пропаганда.
Ә бездә кем бандит, ул трансплантолог, кинога карасак.

Алло. Тагын бер кат кабатлагыз әле, әйе. Ишетелми, студиягә сөйләшүне дәвам итәрбез студиядә. Элемтәне студиягә бирегез. Менә шулай да бит менә 2001 елдан бирле инде менә операцияләр тукталган. 2001 елга кадәр булган бит. Әйе, 2001 елда үзегез барыгыз да хәтерләп торган телевидениедә нәрсә күрсәттеләр? Керәләр ОМОН, Врачларны барысын да идәнгә яткырдылар. Бөтенесен, значит, алып киттеләр каталашкага. Теге ул вакытта инде ни янәсе теге кеше исән булган. Ул кеше үлде, шуннан соң бөтен э, без түгел, э, әйтәм бит, ул рөхсәтне бирәләр бүтән врачлар. Трансплантатор түгел, бүтән невропатолог, бүтән врач. Алар барсы да курка башлады. Без рөхсәт иткәч, безгә дә шушындый ук нәрсә көтмим икән.

Бушлай әйбер хәзер теге нидә тычкан тәбесендәге сыр гына калды булса кирәк, әйеме? Ул бит инде акча белән бәйле. Һәм сез менә үзегез ничек уйлыйсыз, ул вакытта табиблар, күпмедер акчага кызыгып, тере кешене кисә алган, кисә алдылар микән дип уйлыйсызмы сез? Менә бездә бик, бик хөрмәтле юрист утыра, ул закон укып чыкты. Безнең илдә Шулай ук бөтен цивилизован илләрдә, Европада трансплантология запрещена, коммерция запрещена, денежные отношения. Ә шулай да менә анда ниндидер бер борылып Ә менә монда бит закон буенча шундый презумпция согласия буенча Анда бит әгәр дә якын туганнары рөхсәт ителмәгән, бу кешенең ни хәлдә икәне не мәгълүм, әйеме бүгенге моментта өстәл операция өстәлендә ул реанимациядә ятучы кешенең Ә күпмедер анда ниндидер бер бай Котбетдиновның яки Шәйхаттаровның акчасы бар, ул төртте. Бүген безнең врачларның хәлен беләбез, әйеме? Күпмедер ничә меңдер анда доллар төртте. Билләһи дип әйтәм, кисеп алып бирәчәкләр бит. Искәндәр, кайсы гына өлкәне карасаң да, җинаять ясауга борылып алып китә торган хәлләр булырга мөмкин. Бу очракта да шулай ул. Булырга мөмкин, ләкин закон. Законда әйтелгән, сез әйтәсез, менә туганнары ул үлгән вакытта, аның үлгән вакыты, миенең эшләвеннән туктаган вакытын комиссия белән билгеләргә тиешләр. Аннан соң бу комиссиядә, исегездә тотыгыз, трансплантация күчереп, органнарны күчерүче врачлар катнаша алмый. Алар бөтенләй башка читтә тора. Ә пациент түгел инде, мискен үлгән кешенең, мәрхүмнең үлгәнлеген әйтүче башка врачлар. Ә заказны кем бирә?
Заказны трансплантолог бирә. Җавап бирәм сезнең соравыгызга.

Два года ждут в любом цивилизованной стране, э, нинди пересадка бар, ике ел көтәләр. Э, ике ел эчендә э, менә шушы чират ничек барганын карап бара шушы общественный Менә кешеләр Леонид Харисович, менә э, Зөбәдә Нургалиевна да әйтте, һәрбер тармакта инде ул каядыр кереп качара, каядыр э, асыртан эш итәргә э, мөмкинлекләр табарга мөмкин. Монда да табарга мөмкиндер инде ул э, чыллап торып э, эзләсәң, ләкин менә шунда ачыклык дигән мәсьәләдә. Менә тикшереп тикшерергә мөмкинлекләр бардыр бит инде анда. Менә дөреслеген тикшерергә шушы карарның, кабул ителгән карарның.
Тагы кабатлап әйтәм, дүрт врач, дүрт врач, ул врачлар бездән вообще независим врачлар. Менә алар комиссиядә шул дүрт врач Нитәргә тиеш? Алар бер-берсен беләләрме? Карап итәргә тиеш. Алар берсен беләләр. Алар берсен белергәме, белмәскәме? Анда бездә тормый. Без андый комиссияне без төзимибез. Бу комиссия, совет независимый комиссия, алар шуннан итәләр. Аның бит аланнан башка бар төрле нәрсәләре. Анда бар понятие мозговая смерть. Анда булырга тиеш э, электрон энцефалография, компьютерный томография. Анда бик күп нәрсә. Менә Аны һәр вакыт тикшереп карарга булган нәрсә. Бу кеше үлгәнме юкмы? Сез менә хә- 2001 елдан бирле тукталды бу эш дисез. Э, Димәк, инде безнең табиблар менә шушылай психологик аркасында кемнеңдер туганы эзәрлекләр, э, ул теге кат-кат суд юлларын таптысы була дип, шушы җаваплылыкны алудан э, инде куркалар, әйме? Әйе, Против алар чагы. барса безгә әйтәләр, без сезнең өчен төрмәгә утырырга теләмибез ди. Но икенче яктан карагыз, күпме бала бүгенге көндә 500 кеше безнең Татарстанда ясама биргә йөри. Һәрбер илдә 1 миллион 600 кешесе э, нидә бюро белән авырый. Елдан-ел ул сан арта бара. Япь-яшь балалар, яшь кызлар менә безнең отделда булса, алар һәрберсе дә шул бөеренең күчкәнен көтеп утыралар. Безнең тапшыруда Марсел катнаш ә без ә, та- тамашачыбызның фикерен э, син әйтә аласыңмы? А- Аның э, соравы бар иде. Э, Безнең туганыбыз э, ши- э, шикәр авыруы белән авырый ди һәм э, бер генә туганыбыз да аңа үз бөерен бирергә риза түгел. Мондый очракта ул нишли ала? диде. Өмет итә аламы? Нәрсәгә өмет итә ала дип җавап биргән иде? Менә бүгенге көндә хәзер яңадан инде без эшли башладык шушы үлгән кешеләрдән вафат булган кешеләрдән бөер күчереп бетерү мәсьәләсендә. Андый кешеләр әгәр дә башта ясалма бөергә йөриләр, аннары бездә специальный бар инде лист, лист ожидания, то есть көтә торган. Мәгълүмат банкы инде.
Әйе, шунда ул кешеләр килеп язалар, без шуларны чиратка куябыз. Менә шул чиратны инде как раз Контроль итәргә тиешләр шушы общественный организация. Менә кайчан аңарга чират килеп җитә, кызганычка каршы әйтеп үттем инде, Европада, самый цивилизованный илдә дә ике ел көтәләр. Әле шунысын әйтеп китәм, безнең илдән бер кеше генә чит илгә барып, бу ел күчереп утырта алмый. Аларда закон бик нык. Башта ул кеше алырга тиеш гражданство ул илнең, аннары ике ел үтәргә тиеш, аннары соны арага... Казаннан Мәскәүгә барып күчертеп утырталамы? Кем? Казаннан Мәскәүгә. Казаннан Мәскәүгә барып күчертеп ала, но бүгенге көндә шушы хәлләрдән соң Казаннан э, бер кешене дә ике ел буена инде бер кешене дә ала алмыйлар, алар әйтәләр, менә хәт әле Татарстанда хәт туганнарын биреп күчереп тоталар, ә бүтән җирдә Андый нәрсә. Менә алмыйлар дип әйтеп сөйләп утыру да дөрес түгел. Менә э, закон бар, ни бар, э, куркып калып кына медицина работниклары алай туктап калырга тиеш түгел бит инде бер уйласаң. Ә барасың? Этик ягына. Ничек кая барасың? Э, Эшләргә кирәк? Илфат, бәлки без шушы операцияне кичергән кешенең фикерен тыңларбыз. Хәзер, хәзер Ренат Харисов сөйләсә, Ну, шуңа күрә инде менә без яңадан быел август айында зур җыелыш җыйдык. Бөтен кешеләрне, врачларны чакырдык. Димәк, эш башланды. Карар кабул ителде. И, эшне башлыйбыз хәзер яңадан. Э, Аллага шөкер, тукталып калмады, башладык. Э, бүгенге көндә менә э, бердән бер чара дип әйтсәк тә була инде. Хәзер менә эш башланган. Әлбәттә, башка юнәлештә дә менә туганнарның ярдәме аркасында безнең Марсель арабызда утыра. Сезгә кем ярдәм итте? Әниегез ярдәм итте, әйме? Сез аның бөере белән яшисез бүген, әйме? Менә мин 2005 елда ясалма почкага йөрдем, 2 ел йөрдем, 2 елдан соң менә 2005 елның июль аенда менә безнең врачларыбыз, рәхмәт сезгә бик зур, бик э, уңышлы минем операция булды. Әниегез ничек хис итә үзен? Әнием бик яхшы хис итә үзен. Без Кемнең идеясе булды бу? Менә 2 ел мин менә ясалма Бу ерга җәргәндә мина гел әнием әйтә дери, әйдә бирик, әйдә тикшеренеп карыйк дип. Мин ике ел буе каршы торганнан соң, ләкин әнием мина Барсы сез үзегез каршы тордыгыз, димә? Әйе, ну, ике ел минем ничектер мин менә ясалма бу ярга җәргсәм дә, әле бик өлгереп җитмәгән булганмындыр инде. Менә ике елдан соң. Монда менә сезнең каршы торуыгыз да әниегезне кызгануымы? Әйе, әнием кызгану.
Э, менә бу шушы операциядән соң сезнең э, аралар якынайдымы? Тагын да. Әлбәттә инде без менә әле менә җәй айында без тагын үземнең тагын бер туган көнне үтеп китте менә мин бу үз гомеремдә әни менә икенче тапкыр тапкан шикелле булды ике тапкыр тудырды мин әни менә димәк сез э, шуш әниегезгә инде бик зур бурычлы әйме табибларга э, рамил әфәнде менә психологик барьер дибез менә бу нилектән килеп чыга менә нишләп әле безнең кеше нишләптер менә шушы э, Тармакка ничектер шикләнебрәк карый. Бөтен җирдән дә жуликлар эзли. Менә минемчә, монда менә безнең коллега ул әйтте инде беразрак прогноз. Менә бу прогнозны белергә кирәк. Менә нинди хәлләр булыр, нинди процесслар. Менә объектив бөтен процесслар. Менә мин сорамадым, мәсәлән, менә нинди процент отторжение турында. Әйтмәделәр. Но психологик барьер яктан, особенно хәзер безнең менә шундый хәзер заманнар бит, уже бөтенесе сатыла. Э, и монда, минемчә, барьер күбрәк именно криминаль яктан. Кешеләр куркалар. Но икенче яктан каранда, менә бу туганнардан э, кешенең үзенең, әйтик, менә хакы бар инде, хакы бар кешенең. Э, шул юлга басыра бирергәме, бирмәскә. Бөтен кешенең үзенең хакы бар. бу яктан. Леонид Фарисович, менә э, кемнеңдер туганы фаҗигагә торды. Әгәр дә аңа менә сезнең э, кеше якыныгыз инде барыбер яшәмәячәк, вафат була. Менә аның шушы әгъзасы шушы кешегә тәгаен менә шушы кешегә төртеп күрсәткәндә, менә шушы кешегә ярдәм итә ала. Менә бу кеше бик әйбәт кеше, бик э, яхшы характеристикалы, аның гомерен озайта ала дип әйткән чиракта бәлки ризалык алуы җиңелрәктер. Бу мәсьәләдән анонимность кирәкме, әллә әллә шулай әйтергә ярыймы? Бу мәсьәләдә әле безнең бер генә булганда андый очрак булганы юк, ә менә Башкортстанда, безнең күршеләрдә бер кечкенә бала шундый, кечкенә балалардан бездә Россиядә унсигез яшькә тулган балалардан алырга ярамый. 18 яшь тулган рөхсәтсез, ата-анасы рөхсәт белән. Бездә закон буенча 18 яшь кадәр. Ә рөхсәтсез ата-анасы ярый. Менә Башкортстанда әти-әнисе бер кыз баланың шундый фаҗига очрашы рөхсәт иттеләр, аңардан алып утырттылар. Андый чираклар бар. Алар кемгә куелганын белә инде. Алар кемгә куелганын белә. Ну, ул турыда инде күп язалар бит. Менә Италиядә бер кыз бала вафат булгач, инде шул һәлакәткә очрагач, аның органнарын Дүрт органнарын күчереп утыртканнар төрле кешеләргә инде. Менә бу кешеләр ел саен туган көндә килеп, җыелып, бу семьяда барысы шул туган көннәрен үткәрәләр. И нидә ул семьяга орден бирделәр менә күк түгелә. Үзенә үзенә күрә бу бит инде менә минем якыным фаҗига инде ул аны югалттым мин. Аның э, тормышы кемдәдер ярдә э, дәвам итә кебек тоела бит инде хәзрәт. Караганда, әгәр дә ул нәселне дәвам итә торган әгъза икән, мәсәлән, ниндидер җенси әгъза мәсьәләсендә яки башка шушындый нәселне дәвам итә торган генный күзән ген күзәнәкләрен күчерә торган нәрсә икән, шәригать ягыннан тыелган ул. Чөнки нәсел бер кешенең нәселе икенче бер әгъзасында булган нәрсә икенче кешедә дәвам итәргә тиеш түгел. Ул мәсьәлә тыелган. Әмма инде башка шушының белән бәйле булмаган нәрсәләрдә Әлбәттә, әгәр дә рөхсәт бар икән, әгәр дә ул кеше үзе үлгәнчә рөхсәтен Менә, хәзрәт, э, өзмәгәнгә менә минем залым. якынымның э, гомере менә шушы кешедәй дәвам итә бит, дип уйлау э, ялгыш хата түгелме? Ялгыш хата түгелдер, бу йирдә, чөнки
Уйларга бу, ярыймы дип бу мәсьәләдә, сорыйм. чөнки ул кешенең үзенекенә әйләнә. Ул әгъза гына бит, Илфар. Әгъза гына, Әгъза гына бит ул. Барыбер Ул дә- рух түгел. Кай, әнә, э, Кешенең граб- гомере аның башка грабов- э, кем башка әле? нәрсәләр. Э, Гробовой. Әйе, теге э, т- үлгәннәрне, Бесланда үлгәннәрне терелтүче. Э, Монда ко- э, төрле ысуллар бар. Югалган кешенең ничек тә булса, теге үзеңне юандырып яшәүдән миңа калса зыян түгелдер. Менә кемдәдер минем аның э, бөере бар, кемдәдер аның йөрәге бар. Яши бит әле аның, исән бит аның йөрәге. Ходай кушмасын, берәүгә дә андый минемчә, менә минемчә, мин онытам, менә шундый проблем бар. Без бит донорлык, трансплантация турында сөйләшәбез бик күп. Кан турында сөйләштек. Но бит хәзер психологик яктан бик көчле тема бар донорлык сперма буенча, искусственное осеменение буенча. Менә миңа киләләр кайсы вакытта егетләр әйтәләр, менә ике тапкыр минем шундый хәл булды. Кеше үзенең сперманы бирә, аннан соң шәһәрдә Йөри и карый анда, Инкубатор. улый, уйлый, әнә бу кеше ошаган миңа, бу кеше ошамаган миңа. И шундый невроз навет состояние даже була. А бик күп э, ир кешеләр хәзер бирәләр үзенең спермаларын, аннан соң бу казанда Менә яшәп хәзрәт карыйлар. әйтте бит инде.
Нинди э, Димәк, биотик нәсел, реакция булырга тиеш. нәсел дәвам итүгә Әйе. кагыла икән, димәк инде бу тыела дин буенча. Э, Менә безнең э, Ренат Харисовичның шәкертләре дә катнаша бүгенге студиядә Рөстәм белән э, Булат, әйме, сез менә медицина тармаклар күп ич инде. Төрлечә, менә бик бәхәсле бу, бик зур җаваплылык ала торган эскә тармак бу. Ни өчен шушы тармакны сайладыгыз?
По-русски можно говорить? Можно. Да? Ну, э, во-первых, здесь передача ведь для

То есть он от социальной жизни своей Минем күргәнем бар андый кешеләрне. Аларның алар бик кызганыч кешеләр. Инде кыяфәтеннән караганда ук инде. Илфат, безгә тамашачыбыз шалтырады, тик аның шалтыратуын без э, хәзер студиягә бирә алмыйбыздыр инде. Ул безнең докторларыбызга э, баш иеп рәхмәтен җиткерә. Без дә, без дә э, баш иябез һәм шушы мәсьәләдә, шушы мәсьәләне алга җибәрүдә аларга алга таба да зур уңышлар телибез. Һәм кызганча каршы вакытыбыз төгәлләнеп килә. Сау булашабыз. Сәламәтлек аманәт. Берәү дә үз тәнен авыру хәленә төшерергә тиеш түгел, ул аны кайгыртырга бурычлы. Бездә исә киресенчә, соңгы җиткәч, э, соңгы чиккә җиткәч кенә табибларга мөрәҗәгать э, итү гадәте яши. Ә аннары яшәү белән үлем арасындагы көрәш. Йөрәк сатам, күз сатам, бөер сатам дигән белдерүләргә юлыгырга, бәлагә тарырга һәм корбан булырга беребезгә дә Ходай язмасын. Ләкин инде язмыш тарафыннан кыерсытылган затка, ниндидер әгъзасын ниндидер әгъзага мохтаҗ булган кешегә ярдәм итә алучы табыла икән, бу бит яхшыга, савапка гынадыр дип уйлыйм мин. Аңа ярдәм итүче туганымы, вакытсыз гүриясе булган үлекме, Алай да булырга мөмкин. Моны гаепләргә һич тә ярамый, киресенчә, э, шулай мактарга, аңа сокланырга гына кирәктер. Донор э, э, менә әгәр дә инде шушы әгъзалар белән сәүдә итү башласа, сәүдә итүчеләр булса, менә монысы коточкыч җинаять. Монысы инде кеше үтерүгә тиң әйбердер. Киләсе атнадан без сезнең белән әйткәнемчә 20 сәгать 30 минутта җомга көннәрендә очраша башлыйбыз. Сау булыгыз, һәрчак имин исәләмәт булыйк.